Thimo ingĩ tũngĩenda gũcithathaũra. Eni, thimo imwe nyingĩ mũno ĩ, thimo cia gũgũkenia na thimo ĩ, cia gũgũthomithia. Eni ũtigane na thimo ũigue thimo. Na Eni. twĩkaga thimo ici. No agũgĩ aingĩ magũgĩthikĩrĩria thimo-inĩ. Thimo-inĩ. Ningĩ rĩ, Ĩ. twĩkaga thimo ici tũkĩambĩrĩria tabarĩra ĩno ya thimo rĩ, Ĩ. twaugire twĩkaga thimo ici tondũ Ũgĩkũyũ ũhithĩtwo thimũ-inĩ wĩ thimũ-inĩ Ĩĩ. wĩna gĩthomo kĩmwe kĩingĩ mũno nĩ amenya karũheni ũmũthĩ rĩ Ĩ. tũkwambĩrĩria na thimũ ĩngĩ yugaga atĩ ngoma ĩ ndĩagaga mũmĩenji ai ĩĩ kĩnjĩre ũhoro wayo tondũ ĩyo ngwĩciria ndirĩga kũmĩigua Ĩ, ĩno- kana ndirĩ ndamĩigua ĩĩ ndũgĩkorwo ũiguĩte ĩ rĩu rĩ Eh. eh, ngoma andũ mamĩũĩ rĩ Eh. ngoma nĩ kĩndũ gĩtangĩnyitĩka kana ngoma nĩ kĩndũ kĩũru eni kindu gigukwanura gikurikirie Eh, rĩu nĩ ũraimajini Eh. atĩ mũndũ aigĩ- anyitĩte ngoma Eh. akamĩra ũkakwenje ukamieja ukamithathaya wega Eh, umieje ũkamĩenja Eh. no thimũ ĩno rĩ Eh. ti ũhoro wa ngoma eh na nĩguo mũhe ka story kanini Eh. nĩguo tũmenye thimũ ĩno ĩrauga atĩa eh hĩndĩ ya tene rĩ Ĩ. kiugo-inĩ gĩkĩ gĩtheru rĩ Ĩ. kwarĩ na mũndũ wetagwo ngoriathũ na ngoriathũ etigĩrĩtwo biũ Arĩ igweta. Ah, ngoriathũ oragĩte jeshi nyingĩ biũ He was a celeb. alikuwa celebrity arĩ celebrity no arĩ celebrity wa kũragana Ĩ. amoragaga kĩrĩu Ĩ. no rĩu rĩ andũ a Isiraeli metigĩrĩte ngoriathũ biũ Ah. no rĩu ngoriathũ okirie nginya kwa Isiraeli Ĩ. akĩmera ndamwĩra ũũ Kũmaira. Eh, amairĩte biũ akĩmera ndamera ũũ Atĩ. mũree mũndũ ũngĩhota Ĩ. ahota Ĩ. mũ- ithuĩ Ĩ. twĩ- twĩta afilistai Ĩ. tũgũtũra tũmũtũmĩkagĩra Ĩ. na niĩ ndamũhota Ĩ. inyuĩ mũgũtũra mũtũmĩkagĩra Akiu. egũthaga gĩthũri biũ Ĩ. Ĩ, na akiuga atĩrĩrĩ Ĩ. rehei kĩmwa kĩmwana kĩanyu kĩrĩa kĩna hinya biũ Mũndũ ũrĩa mwĩtĩkĩtie. Ĩ, andũ makĩambia kũrania wendo

Ĩĩ. akĩigua andũ makiuga atĩrĩrĩ Ĩĩ. goliathu nĩ etana Ĩĩ. ĩ arenda mũndũ ũngĩmũho akĩmũhota kaĩ gaka gagĩteng'era nginya kũ- kwĩ mũthamaki Ĩĩ. mũthamaki hĩndĩ ĩyo etagwo saũlũ Ĩĩ. akĩra saũlũ atĩrĩrĩ Ĩĩ. niĩ nĩ ningĩhota njama ĩyo Ĩĩ, wĩnama Ĩĩ. we kahĩ ka rũru ĩĩ. akiga sawa Ĩĩ. makĩgeria kũmwĩkĩra maama mau Ĩĩ. ĩĩ, ma- matukĩrĩa ma jeshi icio gakiuga ndekũhota gathiaga ũguo Eh, gakiuga icio niĩ ndikũhota Eh. gakiuga nĩ sawa niĩ ngũthiĩ na ihiga Eh, na kwĩragwo atĩrĩrĩ to cut the long story short eh. goliathũ oragirwo nĩ daudi oririe uga mwandehera kahĩnjĩ ke atĩ mwandehera kahĩnjĩ ke atĩa Ah. no kahĩga okire gateng'erete gateng'erete gagĩkoo gagĩkoo gagĩkoo rĩuga rĩgũthĩte hahiga ndĩkaigua gakĩmũraga rĩu rĩ Eh. goliathũ rĩ Mm. nĩwe ngoma Nĩwe ngoma. gũtirĩ mũndũ ũngĩamũhotire Ĩĩ. nginya kila mũndũ nĩ amwĩtigĩrĩte Ĩĩ. no gũtiagire mũmwenji Ĩĩ. na mũmwenji Ĩĩ. arĩ daudi daudi Aye. nĩwe wamwenjire na a- ona tũrĩ hena tũrĩ ona he tũrĩ ĩngĩ tũgũthĩte ya Ĩĩ. ya ũrĩa ya samson Ya ya ya ya ya Samson. Ĩĩ. samson ya- ona akĩamũraga akĩ- amũraga Arĩ akĩrĩ a a terrorizĩte Ĩĩ. andũ a itũũra ĩ. biũ Ameraga gũkũ mũndũ ahutie Mũisiraeli. one Ĩĩ. Ndĩraigua amoragaga andũ ngiri igana rĩmwe. No etheirwo rwenji nĩ kamũndũ. Rwenji nderaitha kaingi nĩko kamũninire. Koguo rĩ, ngoma ona ĩngĩkorwo ĩ njũru atĩa, ndĩagaga mũmĩenji. Na nĩ ma, nĩ ma, nĩ ma. No niĩ nĩ nyonete atĩrĩrĩ, o na gũgĩtuĩkaga Daudi rĩ, nĩ ahũrire Goliathũ arĩ wike rĩ, ahũthĩrire andũ angĩ. Nĩ ma. Ahũthĩrire andũ, a ma brother make, ithe gũka Nĩkĩo heragwo Ĩ, korwo atĩrĩrĩ, ithe ndamũtũmire rĩ nĩkĩo heragwo atĩrĩrĩ, Ĩ. ka mũingĩ Ĩ. koyaga ndĩrĩ koyaga ndĩrĩ nĩ ma na ndũngĩũraga ndaa na kĩara kĩmwe. nĩ ma makauga Rĩu rĩ? Ĩ, Nĩ kuona Mr. William Ruto ĩ. the doyen eh? the Doyen Ĩ, akirire ũguo akĩona atĩrĩrĩ, ĩ, ndingĩhota ndĩ wika. ĩ. akĩingĩra irima Eh, akiuga atĩrĩrĩ eh, nĩ ma. atĩ atĩ papa wa roma Papa wa roho. papa wa roma nĩ ndĩrenda tũteithanie Eh, akĩmũria tũngĩteithania atĩa ũngĩteithania atĩa? Ah, akĩ- akĩ- athire akĩmwĩra atĩrĩrĩ Eh. nĩ ũkĩũĩ ka mũingĩ rĩ Eh. koyaga ndĩrĩ Koyaga ndĩrĩ. na kara kamwe rĩ Eh. gatingĩũraga ndaa Ona ngwĩciria hau no mũgĩkũya augire atĩrĩrĩ. Eh. thegere igĩrĩ itiremagwo nĩ mwatũ Ci- cigĩkĩremwo atĩa Ĩĩ. akĩmwĩra atĩrĩrĩ Ehe. kuja Ĩĩ. tũthondeke deal nĩ ma magĩikaikara Ĩĩ, makĩona atĩrĩrĩ ĩĩ, "Ah, rĩgathirĩ Ĩĩ. no amateithie no atũteithie magĩthiĩ makĩmuoya Ĩĩ, rĩu nĩho hacokire gũkira atĩrĩrĩ Ĩĩ. makiuga

Rĩu ko korwo William Ruto ndoire Eh, the right choices eh, kana augire athiĩ ika athiĩ ika Eh. ai mwatũ ũcio nĩ ũngĩamũremire Ah, nĩ ũngĩamũremire Eh. koguo rĩ Eh, we onawe maica-inĩ rĩ eh, nĩ ma ngũrora kana hena thegere ciremetwo nĩ mwatũ koguo rĩ Eh, onawe maica-inĩ rĩ eh, ũgĩka ũndũ rĩ eh, oya andũ arĩa ũbatiĩ eh, arĩa wĩtĩkĩtie nĩ mekũhota ĩĩ tondũ ũngĩkeige nona mũrigo Eh, ndũkaneigĩrĩre mũrigo ũkũremwo nĩ ma tondũ ũrĩ wika Ĩĩ. nĩ ũgũkua Ĩĩ. no mũrĩ aingĩ ĩĩ nĩ ũkũhota gũthiĩ na mbere nĩguo tondũ mũngĩkoyo augire ka mũingĩ koyaga ndĩrĩ ĩĩ na Ka mũingĩ- tegera igĩrĩ itiremagwo nĩ mwatũ Ĩni. na kara kamwe gatingĩũraga nda Ĩĩ, ona ho rĩ Ĩĩ. nĩ tũkuona mũgĩkũyũ arĩ mũndũ mũgĩ Ĩĩ. tondũ ona noho mũgĩkũyũ augire atĩrĩrĩ Ĩĩ. ndurumo igĩrĩ rĩ Ĩĩ. citiiguanaga ndurumo rĩ Eh. nĩ waterfall ĩĩ nĩ waterfall Eh, ndurumo ũngĩmĩthikĩrĩria rĩ ũkire handũ ũthikĩrĩrie ndu- ndurumo rĩ Eh. he inegene ĩrutaga inegene ta rĩu nĩngũmwĩkĩrĩra inegene rĩu hau mũrĩ ĩĩ na tũngĩkorwo na ndurumo igĩrĩ mwena ũyũ na ndurumo igĩrĩ mwena ũyũ rĩ Eh. itingĩiguana tondũ ndurumo ĩno ĩ thauti yake ĩ igũrũ na ndurumo ĩno thauti yake ĩ igũrũ Ĩni. na ngũheanaga story o kanini ga kuonania

Ĩĩ. agĩũka aringĩtwo nĩ nduthi Ĩĩ. no rĩrĩ Ĩĩ. marĩ ndurumo igĩrĩ Ĩĩ. ĩno yanegenaga Ĩĩ. ĩno ĩkanegena Ĩĩ. rĩu atĩrĩ ũraigua ũrĩa ũngĩ Ĩĩ. nginya ũyũ akĩmwĩra nĩ nduthi ĩroka rĩ Ĩĩ. eciragia no inegene aramũnegenia nĩ kuoya kwaga kuoya thimũ Ĩĩ. agĩũka aringĩtwo Ĩĩ. na kiko mũgĩkũyũ akauga atĩrĩrĩ Ĩĩ. ndurumo igĩrĩ Ĩĩ. citiguanaga Na nĩkĩo haithirwo atĩrĩrĩ Ĩĩ. mũthuri angĩũka igũrũ Ĩĩ. na mũtumia oke igũrũ gũtithiaga wega arĩ marũinago atĩa mũthuri angĩ oka igũrũ mũtumia oka igũrũ no ngĩorerio rĩ koguo rĩ Eh. nĩ mũbatiĩ ũmwe akorwo arĩ thĩ nĩ ma na ũyũ ũngĩ agĩkorwo arĩ igũrũ Eh. tondũ ona nyũngũ yatherũka rĩ Eh. ndĩgĩkunũragwo nĩ ma nyũngũ ĩngĩgeria gũtherũka yambi gũita maĩ warega ũmũrege kũmĩkunũra rĩ Ĩĩ. ona kũripũka no ĩripũke ĩkũmaitanga kũu nĩ ma koguo ona yatherũka rĩ Ĩĩ. ĩkunũragwo Ĩĩ. ũyũ oka igũrũ rĩ Ĩĩ. ũyũ oka thĩ Ĩĩ, makaiguana kĩo mũiguane nĩguo Ĩĩ. koguo tũtigatuĩke ndurumo Ĩĩ. tũgakiraga mũkũhũrana mũhũrane kũu na ũkĩmenye atĩrĩrĩ Ĩĩ. wũiwũrie wũiwũirĩ Ĩĩ. ndĩgunaga one ehe mũgĩkũyũ ndakwĩra akiuga nĩ maĩ Ĩĩ, mũgĩkũyũ augire wũiwũi ndĩgunaga ndĩgunaga Ehe. mũthenya ũngĩ ngũkorwo na gathĩna ĩ Ĩĩ.

Ngĩikaikara. atĩa ehe Ngai- eh, andeithia atĩa ĩĩ ngĩikaikara ĩĩ ngĩciria rĩu ngũruta mbeca iciko aha ngĩona atĩrĩrĩ ĩĩ ndĩna kazini yakwa ĩĩ ingĩhũrĩra mhm ngĩmũhũrĩra ĩĩ akĩnjĩra woi woi woi woi woi ko nĩ tũrĩhĩtwo rĩ ĩĩ nĩ ingĩa gũikĩria kĩndũ ingĩa gũikĩria kĩndũ aha rĩu ngĩrigwo ngwĩka atĩa ĩĩ ngĩendaga kũhũrĩra mũkũrũ ĩĩ no ngiuga atĩrĩrĩ Nĩũgĩkũrire, Eh, nĩũtuĩkire mũtu. Nderu nĩciũkire. Eh, nĩciũkire Ĩĩ, ngĩona atĩrĩrĩ mm, reki ndĩmũhũrĩre ĩĩ. ngĩhũrĩra mũkũrũ Aha. akĩnjĩra woi woi woi rĩu mwana wakwa tũgwĩka atĩa ndagunirwo nĩ rĩrĩ Ĩĩ, nĩ kuoya gabũri ndarĩ nako ndaigithĩtie handũ na hau ĩĩ. ngĩkendia Ĩĩ. nĩ ndona karĩ hakuhĩ gũciara Nĩ ma. no ngiuga atĩrĩrĩ Ĩĩ. ona angĩkorwo nĩ gakũhe mwana arĩ thikũ kadhaa rĩ Ĩĩ. rĩu ngũkĩaga kũ graduate nine mwaka ũngĩ thukuru Nĩ ma. ndĩ nako Ĩĩ, mũndũ agunagwo nĩ gake ngiuga mũndũ agunagwo nĩ gake Ĩĩ, gĩkendia ĩĩ, no ĩrĩ Ĩĩ. nĩ ndetĩkirie Ĩĩ. woi woi ndĩgunaga ndĩgunaga woi Mm. Ah, nimetumia hiyo pesa saa hii saa hii ũngĩahũrĩra ndagĩka ikũmi Ah. ahĩtũku Ĩĩ. nyuma na mbia icio ũcio ũcio ara- arenda gũkũiguithia ngoro nĩ arenda gũgũteithia Ĩĩ. no ndĩrakũguna ĩĩ nĩ ma ĩni ĩĩ Nĩho. woi woi rĩ ndĩgunaga ndĩgunaga Ĩĩ. na ningĩ rĩ Ĩĩ. he he ũndũ mũgĩkũyũ augire Ĩĩ. na ĩno ndikũ thimo ĩno ndikũmĩtarĩria mũno Ĩĩ, tondũ na ti thimo ngwĩciria nĩ nĩ kiugo mũgĩkũyũ augire Ĩĩ. mũgĩkũyũ augire atĩrĩrĩ Ĩĩ. nyũ riko rĩa mahiga merĩ rĩ Ĩĩ. rĩtirugaga ndĩtirugaga nyũngũ ĩĩ Ĩĩ. ĩĩ, rĩtirugaga nyũ ritu- rĩtirugaga ĩĩ

ũgatokoyania ũgekĩra mbito-inĩ Ĩĩ. ũgathondeka riko Ĩĩ. na riko rĩ Ĩĩ. ũgathondeka nyũmba ya riko Ĩĩ. na riko rĩ rĩkoragwo na mahiga matatũ Ĩĩ, noguo nĩguo ũhote kũigĩrĩra nyũngũ ĩrũgame wega ĩĩ, ũgĩkorwo akiuga atĩrĩrĩ Ĩĩ. riko rĩngĩrutwo ihiga rĩmwe rĩ rĩtingĩruga rĩtingĩruga nyũngũ ĩyo ndĩngĩrũgama Ndĩngĩrũgama. no ĩgũtirũka Ĩĩ. Ĩĩ. hĩndĩ ĩyo rĩ Ĩ. mũgĩkũyũ ndaaragĩria ũhoro wa riko Ĩ. augaga ũhoro wa family Ĩ. kana ũhoro wa nuclear family Ĩ. akiuga nuclear family rĩ Ĩ. ĩkoragwo na mahiga matatũ Ĩ. ihiga rĩa mbere rĩ Ĩ. nĩ mũthuri wa nyũmba Nĩ mũthe. ihiga rĩa kerĩ rĩ Ĩ. nĩ mũtumia wa nyũmba Nĩ ma. na ihiga rĩa gatatũ rĩ Ĩ. nĩ mwana kana ciana iria ciĩ nyũmba ĩyo Ĩ. nyũmba ĩngĩaga gũkorwo na mahiga mau matatũ rĩ Ĩ. ndĩngĩruga irio icio ikahĩa Nĩma tondũ arĩrĩ Eh, family ta nĩ yage kana eh. ũigua rĩ hahithagio ũgatũrehera ciana ri Eh, ona mũtumia ũcio ngananĩrĩra Ĩaga. ti mwega mũtige Ĩĩ, tigana nake Ĩĩ. akwaga gũkũhe ciana nĩkĩ Eh, rĩu ũkona atĩrĩ eh, ĩya mahiga merĩ eh. ndĩkũruga nĩma Ĩĩ. ona thimũ ĩno tũtikamĩtarĩrie mũno ĩ Ĩĩ. no he andũ- he ũndũ andũ marauga Ĩĩ. eh, generation ĩno itũ itũ Eh. ahikia aingĩ a generation ĩno itũ rĩ ona Eh. tio ahikia ika ona Eh. arũme Eh. makauga niĩ rĩ ah, niĩ nĩ heo mwana Eh. niĩ ndĩna mbia ndĩna wĩra nĩ kũhota kũiga mwana wakwa ndĩmũrere ei eika eika Eh. no research yakwa ĩronania atĩrĩrĩ Eh. ũngĩetha tũmwana tũingĩ tũrĩa tũreretwo nĩ maitũ kana mũciari mu- ũmwe rĩ Eh. ũngĩmoria nĩ ũkũigua hena kaundu makoragwo magite Ĩĩ. na makauga uyu ona kaba igikoragwo na muthe wakwa ri Ĩĩ. tokorwo ingiri mundu mwega gukira uria hana tha ici Ĩĩ. koguo ri Ĩĩ. twi hau nja ri Ĩĩ. na ithuĩ tutari na family bado ri Ĩĩ. na no tuhote guthondeka nyumba ya mahiga matatu ri Ĩĩ. ni tugerie muno Ĩĩ. twake riko ria mahiga matatu Ĩĩ. na irio citu ni ikuhia Ĩĩ. wega Ĩĩ. Kana Nyũngũ tiguo? nĩ ĩkũhĩa wega tondũ wa rĩrĩ Ĩĩ.

mwendwa wa mwana ũrĩa angĩheo nĩ mũciari wake maitũ wake rĩ Ĩ. ona niĩ ingĩenda ndingĩhota the Ndũngĩhota. same way na ona ingĩkorwo ndĩ mũhiki mwega atĩa Ĩ. na nĩ njĩtĩkĩtie no ndere mwana ũyũ ndĩ ika Ĩ. na ngerutĩra ndĩmũrere ndĩ ika Ĩ. hena kĩndũ itangĩmũhe Ĩ. tondũ niĩ ndirĩ mũthee wao ĩĩ tondũ wa rĩrĩ Mm. mwana ũyũ rĩ Ĩ. he kĩndũ arĩ willing kwĩra mũciari ũmwe Ĩ. no ndarĩ willing kũhe mũciari ũyũ ũngĩ Ĩ. koguo rĩ Ĩ.

Ka. Ĩĩ. Na tũkarĩkĩria hau thimũ icio ithano. Eh, Oga- thimũ icio ciuma nyingĩ mũno Ĩĩ. na ndũkũhũpu hena kĩndũ gĩa bata Ĩĩ. wathoma Ĩĩ. Ĩĩ, thimũ icio rĩ Ĩĩ. ngũhũpu nĩ cia gũteithia na nĩ cia gũthomithia o kĩndũ Ĩĩ. nĩ twanjirie na thimũ ya mbere Ĩĩ. Ngoma ndĩagaga mũmĩenji. alafu twauga Eh, twauga woi woi ndĩgunaga nĩma woi woi ndĩgunaga arabu ndauga atĩrĩrĩ Eh, kamũingĩ koyaga ndĩrĩ nĩma Eh. no o hau hau rĩ Eh. twauga ndurumo igĩrĩ citi citiguanaga na ndauga thegere Eh, igĩrĩ itiremagwo nĩ mwatũ arabu ndauga atĩa riko rĩa maiga merĩ rĩtirugaga rĩtirugaga koguo rĩ wĩta mũgĩkũyũ mwenzetu Mm. Eh, nitwa hope eh, thimo icio nĩ cia kweducate nĩ cia kũbundithia kaũndũ Eh. Ah, na ũgĩthiĩ maica maku o ma o mũthenya o mũthenya Eh. nĩ ũkũhota kũririkana thimo ici Eh. na igakũgai gũikara maica mega tũkenaga mũno rĩrĩa tũrakũiguithia tũragũthomithia na tũrathiĩ na mbere kũimprove gũthondeka gĩkũyũ gitũ Nĩ ma. onokorwo tũtiũĩ gĩothe rĩ Eh. thikĩrĩria harĩa tũraigua Eh. na harĩa twahĩtia rĩ onawe tũreke tå tå reke mbice Ĩĩ, no ũhote gũka haha comment section ũtwĩre ĩkoragwo ũti ũũ Ĩĩ. kana no mwĩke ũti ũũ Ĩĩ. kana nĩ thengio nĩ gwĩka ũũ Ĩni. Ĩĩ, na nĩ tũgũkorwo tũrĩ andũ akenu niĩ njĩtagwo kang'ethe wa mbũrũ na nyawĩra na niä ngetwo ndä ritå wa wacira na nĩ twainũka tå thiä